тутарсем патне кайсан чуна ыраттарса килен. пирӗн ҫав тем, тем, темскер ҫук пирӗн ҫав япала. Юратни ҫук пуль чӗлхене. Мӗн ҫитмешши? Хай перепиҫпе белместпӗр нимеҫе юлатпӑр. Хай мӗн мар? Ну, тата мӗн?
Тата мӗн, Олегӑн тата ыйтусем пур?
Вера Кузьминична, хуть те мӗнле артиста та ҫӗмпе ыйту параҫҫӗ. Вот эсир мӗнле роль асире выляс килнӗ, анчах та выляйман эсир.

Питӗ вӑй кирлӗ нумай. Ача пулан ӑнтар.
Халь вӗсене нихшне те ойлаймас. Вӑй нумай кирлӗ. Вӑпалах.
Сывлӑх, вӑй. Артистӑн питӗ вӑйлӑ пулмалла. А вот хӑвӑр вылянӑ сӑнарсенчен хӑш сӑнарӗ сире ҫывӑхтарах? Хӑвӑра? Ну, халь ӗнтӗ ҫав пек мӗнпе ыйтсан Терентьев пьесинче вылянӑ сӑнарсем пурте ман шутпа. Мана ҫывӑх вӗсем, мана вӗсем питӗ килӗшетчӗҫ, юрататтӑм вӗсене пурне те. Классикна илсен ӗнтӗ вот ҫак мӗн ӗнтӗ, юнлы туй амӑшӗ. И мӗн, Бернарда. Ну, ним те калаймӑн, лайӑх, лайӑх вылянӑ пулин те, ҫавӑнпа мана преми панӑ Тутарстанра. Хусанта хӗрарӑм рольне лайӑх вылянтӗчӗ. Мӗн, куна ку может мӗн тӑвал ҫырмалли япала мар. Гена Большаков калать ӗнтӗ. Вӑл комичнче пулнӑ.

Ну, единогласный. Пӗр, пӗр, пӗрчин та хирӗҫ пулман. И урӑх никама та. Никам та хирӗҫ пулман пурте за. Ну, ун тек за кулисный мен. Бұл йөргеле балаха. Хал мӗнпе пурнатӑр, мӗнле пурнатӑр, мӗн тӑвашшӑн? Темске шутласа тухмалла-ха.
Мӗн шутласа тӑвас? Пока шутлав-ха.
Темскер, ҫам пек трагедь комический, темскер тумалла-ха монолог. А, вон, а. Вот чарна ҫыракан тупмалла-ха. Аха, эппин. А, драматург кирлӗ сире? Пире мана драматург кирлӗ. Режиссер кирлӗ да? Аха. Режиссерне тупап-хай, ман Иван Иванович пур. Аха. Драматург кирлӗ. Драматург кирлӗ. Ҫитерев ҫырма пултарать те, но ун пьесисене халь лартмасть.

Хай
пуҫтартӑм-ха ӗнтӗ ҫынсем каланисене, ӑҫта ҫӳренисене, ҫавӑн пек ҫулсем, йӗрсем, ҫавӑн пек кӗнеке. Но уна питӗ нумай укҫа кирлӗ Иванланӑ тӑрӑх. Правительствӑна кайма кайса пӑхман, да?
Каймас. Каймас. Ак ҫак кӗнекене кӑлартӑм пӗрремӗшне, иккӗмӗшӗ валли тесе. Ну халь, халь ҫӗнӗ президент, тен пулӑшас теччӗрех те. Ҫӗнӗ президент? Ҫӗнӗ президент.
Темле халь вӑл? Ну, кайса пӑхмалла паллашма. Мана ҫуралнӑ ятпа Киев президент кивӗ тевӗнте. Ага. Ӗлӗкхи президент янӑ телеграмма. Ҫӗнӗ президент янӑ. Иккӗш те янӑ.
Тӗнче карӑм.
О,

Тата мӗнле кӗнекесем пур? Ну, халь ку калаҫу юлашки мар-ха типӗ, тата калаҫӑпӑр темӑсем паянлӑха тени. Ну, пурпӗрех, Вергузмишна, вот калӑпӑр, ну, халал теҫҫӗ, ӗнтӗ ҫӑлаҫҫӗ, калӑпӑр, ачасене халаллаҫҫӗ, ӗнтӗ. Вот, эсир ӗнтӗ пирӗн анне пекех, чӑваш халӑхӗшӗн. Енчен чӑваш халӑхӗ сирӗн ачу пулнӑ пулсан, эсир халь мӗнле хала каланӑ пултӑрччӗ? мӗн тенӗ пултӑрччӗ? Мӗн шутпа, ман пурнӑҫра, пурнӑҫра вӑл ҫынна усал тумалла мар. Ҫынна тем чул, тем чул ылханасса сенке ылханмалла мар. Ҫынна ырӑ тума тӑрӑшмалла. Вӑт ҫав усал туни Кӗвӗҫнӳ ҫын сывлӑхне пӗтерет ма шутпа. Просто ҫын пек шалтан мӗн туса пырать, ҫисе ярать. Вӑт, вӑт тӗрӗссипе калама пултарать ҫав ман ҫукка. ӑмсанни пур, лайӑх ӑмсанни, ӑх, ҫав, лайӑх ывал вылять, ҫан пек выляйрас ҫӳкеп нихҫан та тесе, ҫан пек ӑмсанать эп тепӗр чухне, пӑхатӑп та артистсем ҫине, кун пек эп тӑваймас тесе. Вот ҫав ӑмсанни пур, а кӗвӗҫӳ ҫукка. Тавах Турра. Ҫавҫукка. Артистӑн пурнӑҫӗнче вӑл ҫав вӗт-ха. Пӗр-пӗрне кӗвӗҫсе, пӗр-пӗрне кураймасӑр ҫав мӗн туни питӗ япӑх. Пек пулмалла мар. А чӑннипе халалсан мӗн Кашни пурӑннӑ куна хаклама пӗлмелле. Вот пурӑна пит-ха паян. Паян мӗнле хитре юр ҫӑвать. Ах, пулян обща, йӗлтӗрпе янма каяймас вӗт-ха тесе. Мӗнле хитре юр ҫӑвать, чӑн та йӗлтӗрпе ярнӑ пулсан, эх, пурнӑҫ малалла каять тесе шутлан. Хӗлле питӗ лайӑх вӗт-ха йӗлтӗрпе янан чуртсан. Пурнӑҫ илемлӗ япала вӑл. Хурланмалли пулсан та, кулянмалли пулсан та, савӑнмалли пулсан та пурне те тӳссе ирттермелле. Ҫавӑнпа вӑл пурӑнӑҫ.

Но мунчана ҫӳреп-ха. Аха. Пӗр япала юлнӑ-ха мунча. Мунча.
Сывлӑх, сывлӑх.
А вообще мунча, шыв. Ҫам пек вулан эп таҫта ытларах шыв ҫине пӑхса пӑхса тӑмалла тетем. Ну, паллах ӗнтӗ, атӑл пур. Атӑл ҫине пӑхса тӑрсан шыв ҫынна темле
лайӑх туйӑм
Ише пырать тет. Шыв ҫине пӑхса. Эсир йывӑҫсене ыталама юрататӑр та вӑй илме? Вот. Мӗнле йывӑҫсан вӑй мӗнле йывӑҫ Юман.
Юман.
Юман.
Ман юман пур дача ванче. Дача ванче.
Ҫантан вӑйлетӗр шурран. Мана вӑл вӑй парать. Ҫут ҫанталӑк вӑй парать.
Эпӗ нене бuna.
Ось.
Ну тавах, тавтапуҫ. Эй,
тата мӗн те пулсан калаҫӑпӑр-ха, это чечет пӗр.